Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda amala aşyrylýan tutumly işler raýatlaryň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge, halkymyzyň hal-ýagdaýyny mundan beýlägem gowulandyrmaga, sagdyn durmuş ýörelgesini dabaralandyrmaga gönükdirilendir. Ýöne, Süri agsaksyz bolmaz diýlişi ýaly, ýek-tük haramlyga baş goşýanlaram tapylýar. Ýogsa olarda maşgala üçin zerur bolan zatlaryň ählisi bar. Haram ýol bilen gazanç etmekçi bolanlaryň ýaman niýetleri uzaga gitmedi. Şeýle haram ýola baş goşanlaryň hatarynda Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň ýaşaýjylary Salim Alimowdyr Rustam Salimow daglary görkezmek bolar. Bu jenaýatçylar Kontrabanda ýollary arkaly Türkmenistanyň çägine ýedi kilogram alty ýüz altmyş bäş gram tirýegi we kyrk müň segsen bir gerdejik tramadol dermanyny bikanun geçirjek bolanlarynda hukuk goraýjy edaralar tarapyndan ele salyndylar. Bet nesliň haý diýip bilmän, nebsimi öňe sürdüm. Kanuna garşy hereket etdim. Ýedi kilogram gowrak teregi, kyrk müň derman gerdejekleri dürli ýollar bilen satmak isledik. Eden işim puşman edýän. Türkmenistanyň döwlet serhetini bozup, ýedi kilodan gowrak tiregi, kyrk müňden gowrak derman gerdejiklerini alan wagtymyz, hukuk goraýjy edaralar tarapyndan saklandyk. Halal işläp, halal ýaşamasaň, ýerigiçi bilinýän eken. Biziň günämize geçmegiňizi haýyşt edýäris.
Bikanun neşe söwdasyna baş goşup, haram ýola düşen jenaýatçylaryň birem Aşyrgeldi Patdyýewdir. Bu jenaýatçy Türkmenistanyň çäklerine umumy agramy ýigrimi bir kilogram bäş ýüz otuz bäş gram tirýegi bikanun geçirmekçi bolanda saklanyldy. Ol özüniň ýaranlary bilen tirýek neşe serişdesini Satmaga synanyşypdyr. Arassa-hara zähmetim hözirini görüp, ýaşamaga ähli mümkinçilikler bar, ýöne men nebsimi öňe salyp, kanuna garşy hereket etdim. Adamlar zäherleýji treýegiň satmagyň maksadyny edindim. Kontrabanda ýoly bilen Türkmenistana ýigrimi bir kilogramdan gowrak treýegi geçirmekçi bolduk. Eden işime puşman edýärin. Şeýle haram ýola düşenleriň birem Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Ýusup Mämiýewdir. Ol özüniň ýük ulagy bilen bir kilogramdan gowrak tirýegi jenaýatçylykly ýollar bilen ýurdumyzyň çäklerine geçirýär. Mämiýew öz ýaranlary Gurbanmyrat Tyrrykow, Nurmuhammet Ataýew, Allamyrat Urazgeldiýew, Baýram Haýytow, Ildar Arslanow, Gurbanmämmet Borjakow, Baýrammyrat Arazçyýew dagylar bilen tirýek neşe serişdesini böleklere bölüp, satmakçy bolanlarynda saklandylar. Özüme degişli Volvo ýük awto ulagynda ýüke gidenimde, bir kilogramdan gowrak neşe serişdesi, ýaňy tirýegi kontrabanda ýollary bilen Türkmenistanyň çägine geçirdim. Getiren tirýegimi Gurbanmyrat Trryhow bilen dilleşip, birnäçe adamlara satdym. Eden işime puşman edýän.
Şeýle ajaýyp zamanamyzda haram ýola baş goşup, abraýdan düşen adamlaryň bardygy diýseň gynandyryjy. Olar şeýle pişä diňe bedinebislikleri üçin baş goşandyklaryny özlerem boýun alýarlar. Men Nazir Habibow. Bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda doglan, Aşgabat şäherinde ýaşaýan. Men çekmek üçin neşe serişdeleri bolan tirýegi yzygiderli Satyn aldym. Men gül ýaly durmuşym barka, şeýle biderek hereketlerim bilen ene-atamyň, maşgalamyň, dört çagajyklarymyň ýüzüni ýere saldym. Beýle haramçylyga indiden beýläk baş goşmajakdygymy söz berýän. Meni bagyşlaň.
Jenaýatçylaryň bikanun ýol bilen edinen emläkleri gozgalmasyz edildi. Hormatly Prezidentimiziň çykyşlarynda elmydama bellenişi ýaly, tutuş adamzat üçin häzirki zamanyň howply wehimleriniň birine öwrülen neşe howpuna we adam saglygyna düýpli zyýan ýetirýän beýleki serişdelere garşy göreşde milletiň mundan beýlägem birleşmegi möhümdir. Çünki bikanun neşe söwdasy bilen meşgullanýanlara biziň aramyzda asla orun bolmaz.